Me nua, me mbiwa woyɛ kɔtɔkɔ supporter. Yes. Yɛfrɛ wo sɛn? Yɛfrɛ me Ɔdehyɛ Bɔbi Mpoku. Ɔdehyɛ Bɔbi Mpoku, ɛɛ mema ɔkɔ ababa Fablo zone. Okay. Fablo zone, ɛsɛ Fablo zone ɛyɛ for porcupines by porcupines, enti ɛyɛ kɔtɔkɔfoɔ dea. Ɛnɛ kɔtɔkɔ against Medeama. Game no ba awie kɔtɔkɔdafoɔ mɛka mmienu wɔn ate mu baako. Sɛn na ho akansie no fae? Well, yɛ start game no yie. Wohwɛ sɛnea yɛnya first goal no a, nanso no afei no yɛ finfin hɔ no gyinae na ɛmaa yɛ four and five communication no ɛna ma nkɔfo afei na ɔmo wuram a ɔmo tumi gye nyaa first goal no then second goal no na abayo a ɛtwe no kakra ɛm sɛ miss communication na ɛyi kakra na sii mu na ɛma ɔmo nya second goal but second half yɛ yɛ adeɛ although referee na mmoa kakra but getting to latter latter part of the game no referee ne yere ne ho afei na ne mma ɔde mmoa ne sue ni but ne mma ɔde mmoa ɛyɛ start yɛ na nkɔ yie but yɛ yɛn boys no ɛyɛ adeɛ yɛnim sɛ Eh ankɔ yie deɛ but better luck next time yɛbɛtumi ayɛ yɛn ho yɛn next game no yɛbɛyɛ yɛn ho na yɛatumi ayɛ biribi. Ɔhene ba meda ase meda ase eh yɛbɛsan ahyia bio saa berɛ yɛkɔ so a yɛne akyitaafoɔ no ɛretwe nkɔmmɔ na yɛne kɔtɔkɔ akyitaafoɔ me nua menim sɛ ɔyɛ kɔtɔkɔ supporter eh, ɛnnɛ kɔtɔkɔ ne media ma ɛwɔ eh, lɛnkle ɛbɛ awieɛ no kɔtɔkɔ dafoɔ mɛka mmienu ate mu baako sɛ na hu akansie fa na deɛ ɛdi kan no ɛfrɛ wo sɛn Yɛfrɛ me Isaac. Isaac, na wofiri he? Mefi Ɔboase ya. Ee, na bɔɔl no nti, mefi Tarkwa na ɛbaeɛ. Sane sɛ nka mebɛsɔpɔɔto Kɔtɔkɔ. Nanso bɔɔl no, Kɔtɔkɔ fa hyɛɛ aseɛ bɔɔ bɔɔl no yie pa ara. Ɛduu mmerɛ bi no, na goal no baeɛ no, na wayi ne nan afi paddle no so. Ɛno na ɛmaa mede ama Eteki control a ɔde yɛɛ yi. Referee no nso control game no kama. Na ɛduu baabi no, na afei deɛ deɛ ne werɛ afi deɛ ɔreyɛ. na ayɛ physical game nko ara. Okay, nti me nua, sɛ wohwɛ game yi sɛdeɛ ɛsi fa kɔɔeɛ ɛne Kɔtɔkɔ ɔda soro na nnɛ yɛtwa nnaka mmienu a wate mu baako, Kɔtɔkɔ chances a ɔde wini league no, sɛn na wohunu? Sɛ Kɔtɔkɔ bɛtumi awini league no paa a, ɛwɔ sɛ players no wɔma wɔn home so, sane sɛ dwumadi a. Kotoko nnya bɔɔl koraa nea ɔkɔ eighteen yard no mu amea paase bɔɔl ama no obiaa nni hɔ ɔn bɔɔl no bɛ nenam hɔ saa na me diama nko ara na ɛwɔ defending area hɔ instead sɛ ɔn bɛkɔ no nti ɔsɛ coach no ne ɔmo kasa na ɔmo kɔ nkorɔfoɔ no eighteen yard no mu na afei midfield ɔn ankasa no na ɛnɛ ɛyɛ weak very weak paa. Yoo yɛdase me nua ɛneɛ yɛbɛma wo bye bye sɛ wokɔ a onyame ɛnfa wo nkɔ.